Безне инде башта Академия театрына массовка чакыралар иде. Массовкада җөргәнче инде халык күп. Акырып бакырып җөргәнче инде безгә бер сум илле тиеннән түлиләр иде. Ул ай буена җыелып, шактый гына ашханәгә барып ашарга җитәләр иде. Стипендиягә кушыла инде. Әй, юк, әле стипендия бит биргән кешеләргә бирәләр, бирмәгәннәргә юк. Мәсәлән, мин Казан малае санала торыйм, миңа бирмиләр иде, иң беренче чиратта читтән килгән. авыл балалар лагерьләре. Ә шуннан инде мин Солдат хатын дигән спектакльгә җыри башладым. Һәм анда миңа бер генә сүзе булган роль бирделәр, милиционер роле. Монда инде бер, бер сум илле тиен генә түгелдер инде монда. Менә шунысы кызык шул.
Хәзер э, бөтенебез бер сум илле тиенгә җирсәк, минем бер сүз бар иде. Бәрәңге урлапмы или иген урлапмы тотылган бер үч итмәк өчен бер хатынны куып алалар. Шунда инде мин милиционер. Әзерлекем беләнчә участковый милиционер. Мин шунда теге хатынны алып чыгып киткәндә әйтәм, әйдәгез, гражданка Панкратова, сез кулга алындыгыз. Менә шушының өчен инде миңа 3 сум биллетен түлиләр иде. Әйбә.
Шунда шулай итеп мин артистлар рәтендә йөрдем әле студент чакта. Шуннан соң 1976 елны Армиягә китәсе килә, минем гомумән артист булу теләге саи. Чөнки мин гомер буе офицер булырга хыялланган малай. Ләкин мине көчләп укытучылар, син талант, мәктәп укытучылары, аны белән бергә балалар театрында уйнап йөргән дуслар мине көчләп диярлек театр училищесына алып барып керттеләр. Һәм 180 кешедән без Унҗиде кешене Марсель Сәлимҗанов сайлап алды, шуларның берсе менә мин. Менә күрсәтик әле аны, бу милиция киемендә. Аны бу Рәдиф Сәгъди, бу 1976 нчы ел була инде. Әйе, бу мине армия китер алдыннан. Шуннан соң армия китер алдыннан инде мин армия китәсен бөтенесе беләдер ие, бер генә кеше канәгать түгел ие бу эштән, Марсель Сәлимҗанов. Армия китәсең икән, Рәдиф, мине тыңламыйча, башка күземә күренмә, диде. Ләкин монда мин хәер аңлатып утыра алмыйм, минем китүнең төпле сәбәпләре дә бар иде. Иң беренче таләбе шул хәрби булу. Һәм мин гомумән армиягә китеп, э, менә 30 елдан артык вакыт узды, үземнең хезмәт елларым бик кат сагына. Менә бу фотода тагын кемнәр иде? Милиция киемендә димәк син. Бу фотода авыл картын уйный Рәшит Шамкай. Һәм авыл хатыннары уйный, берсе минем курсташым Гөлнәзирә Зайцева, ул бүгенге көндә Чаллы театрында эшли. Икенчесе Груш Аграфена Васильева. Менә алар минем курсташлар барысы да, менә шулай итеп. Яшьләр, чибәрләр барысы да имин. Шушы рәсемне карыйм да, яшь чакларымны сагынып. Бөтенләй үзгә кешеләр бит без хәзер. Тарихи фото. Тарих фото. Шунда менә икенче фото, икенче рәсем, сурәт. Биредә өч мәртәбә Рәсәй геройларына тәкъдим ителеп тә, бер генә мәртәбә Россия героен алган бүгенге көндә инде ул авиация генерал майоры, аны Путин үзенең янына Мәскәү тирәсенә алдырды. Аңа хәтле ул исеме кем? Радик Абрар улы Бариев тулысынча. Һәм искитмәле Гади, шул хәтле шәп җегет ул. Мин аның белән танышу болай булды, 2006 нчы ел иде, Бәрәңге районының Марий Эл республикасы инде. Хакимият башлыгы Әлфәт Ибраев шалтырата. Рәдиф, Радик кайта, ике генә көн була, кил алсаң, күреп каласың. Чөнки без аның белән инде болай да күп сөйләшәдек Рак турында, Радик турында. Һәм шулай итеп мин үзем белән Искәндәр Юк, кемне алдым соң? Искәндер сиңа җибәр алмады. Барып кайттым инде. Тагын турданнары үзем материал язып чыгардым мин э, кайсы бер матбугатта. Һәм менә шулай итеп без өчәү төшкән Радик Бариев, Россия герое, искитмәле үзебезнең татар малае, аңа карап Сокланырга гына кала. Ә менә өченче рәсем.
Өченче рәсем. Бусы 2007 ел икән. Бусында мин язучылар берлегендә шигырем әле. Э, Мөсәгыйтов Фәнис Чечулин театрының директоры Сабак чакырды. Вакыйф Закирович менә бүген көндә Казан утларында эшли. Нуриев. Әйе, аны да мәйтәм иптәшкә әйдә, бар бер партизан сабан туен күреп кайтыйк дип, Әлмән Әлдермешкә киттек без. Әй, Әлмәндәр авылына. Һәм безнең бәхеткә анда Шәүкәт абый юк инде хәзер. Мәрхүм. Мәрхүм. Урын җәннәттә булсын. Әмир Галиев Аллага шөкер исән, алар икесе дә искитмәле шәхесләр. Кеше буларак алар бик чиста кешеләр иде. Шәүкәт ага белән Равил абый белән менә бергәләшеп төшкән фото мәңгегә истәлеккә калды. Ис китмәле фото. Шәүкәт абыйны сагынып карыйбыз. Равил абый Аллага шөкер бүгенге көндә дә исән сау. Менә шулай итеп без инде монда спорт киемнәре белән генә белгән булсак инде Йә, аганың бөтен кызыгы шунда. Сабан туй булгач, спортча киенеп килгән идек. Шуңа күрә кешеләр Гаҗәпләнмәсеннәр, Сабан туе уңаеннан төшкән рәсем. Менә шул, шушы өч рәсем. Рәдиф, бик кызыклы рәсемнәр. Һәм инде менә сине тыңлаган чагында уйлап та куйдым, менә безне тыңлап торган кешеләр арасында да шушындый тарихи фотолга, фотоларга, тарихи рәсемнәргә ия булганнар бардыр. Алар да сезгә мөрәҗәгать итә алалар бит. Әлбәттә. Тәкъдим итәргә кирәк. Кызык, безнең кызык фото, сурәтләр мирасын да халыкка таратырга кирәк, аны саклап калырга кирәк. Һәм бу саклап калуның иң гадел һәм җайлы, дөрес юлы, ул, әлбәттә, аны матбугатта Безнең мирас журналында бастырып чыгару. Әлбәттә, менә Мирас журналына килгәндә, җәмәгать, ул бит бүгенге көндә гаҗәеп журнал. Ул бит безнең үткәнебезне туплый бара, саклый бара. Ул бит менә Мирас Татарстанда гына чыкмый ул. Ул Пресс-центрлар аша бөтен Рәсәйгә тарала. Хәрби библиотекларга кереп утыра ул. Кирәк чакта галимнәргә алып, үзенә теләгән материалны табып була анда. Монда бит безнең халкыбыз киң кырлы. Кемдер мишәр дип атала, кемдер керәшен татары, ногайлар һәм башкалар, аларның һәрберсенә без тукталып, аерым-аерым материаллар бирә барабыз. Менә кызганычка каршы, анысын да әйтеп китерә кирәк, Татарстаннан да күбрәк яшәгән Башкортстанда әле Мира журналын бар икәнен дә белмиләр. Менә бүген кичә карап утырдым, бөтен Башкортстан Республикасында бер подписка. Бер журнал. Бер журнал.
Миллионнан артык татар яшәгән, аны бит башкорта да үзебезнең халык. Башкортка да кирәк ул мирас. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә безгә Башкортстан дуслары белән Бергәләшеп бик каты эшләргә кирәк, чөнки янда башкорт халкы да, татар халкы да чагылдырылачак. Һәм бүгенге көндә аның эчтәлеге киңәйде. Галимнәр укырлык кына журнал түгел, киң катлам укытучыларга, библиотекарьларга һәм башкаларга, язучыларга укый торган журналга әйләнде ул. Менә шул әйтәсе сүзем. Радик, бик зур рәхмәт. Син үзең дә мирас белән бик нык кызыксына торган, мирасын туплый торган кеше. Тарихи романнар, тарихи әсәрләр авторы, синең үзеңнең дә мәкаләләреңне, язмаларыңны, тарихка кагылышлы язмаларыңны мираста күреп сөенергә язсын. Рәхмәт.